Kazim Polat nivîsî, Piştî xwîna min guherî, xwîyên min jî guherîn. Carê yekem piştî nexweşiketina min a ku wê demê heft torbe xwîn dabûn laşê min, da ku di laşê min de xwîn nemabû, ez û xanima min bo kontral saetê bi seyarê bi rê ketin. Rêya nexweşxaneyê bi seyarî nîv saet zêtir nîne. Ji nîvê rê min hest kir ku ez nikarim zêde bajom û min seyare park kir. Xanimê got, çi bû? Min got nizanim çi bû lê nikarim zêde bajom. Di laşê min de tiştek diperpite. Konsantreyê min nema. Min rê û doraliyê xwe nedidît. Sankî di valahiyekî de diçûm. Xanimê bi tirs û bi pirs henek kir û got, Nebe ku ji xwînguherînê bibe, xwîna te ya teze xwîna ewropiyae ne, belkî ji vê ye. Min ku sê hezar kîlometre rê bi du sê rawestanên nîv saetî de diajot, niha nîv saet seyare ajotin serê min giş dike. Li min konstatasyon namîne. Hundirê min tevlihev dibe, tansiyona min berjor dibe li dipêqe. Dibe dibe xwîna nû ya Ewropiyan xwî û karakterî nû li min peyda kir. Ji xwînê ye. Ez ê ku bi salan e xwe ji Ewropayê avîtiye hembêza gundekî di nav çiyayên Kurdistanê de, sibê ro di nav wan çiyan de digerim. Ji ser lat û zinanan re xwe davêjim ser yên din û keviyên kendalên kûr re digeriyam, lê niha ji bilindiyê ditirsim. Rojekî em çend heval çibûn gerra Zûxurekê. Em wir de vir de geriyan û dema em hatin ser Zûxurê da ku ji wir berjêr de kûrahiya Zûxur binêrin. Li wir kafeteryek hebû, dema em ketin hundirê wê, zemîna wê nîvî li ser erd, nîvî jî li hewa bi hesinan ser zîxurê de konstruksîyonek camî bû. Ser wî camî de jî mase û li dor masê kursî hebûn. Hin kes li dora wan maseyan ser kursiyan rûniştibûn. Çay û qehweya xwe vedixwarin û sohbet dikirin bê tirs. Hevalên min bê teredût derbasê ser zemîna camî bûn, lê min nikarîbû. Gavê min ne bi pêş te ber bi paş te vedikişiyan. Wekî seyare ajotinê serê min, gêj û hundirê min tevlihev bû. Tansiyona min jî berjor firiyabû. Niha dîsa nav çiyan û baniyan de diçim, gerê lê ji ser lat û zinaran û keviyê kendalan dûr diçim. Çi bêjim dibe ku ev jî ji xwîn guherînê ye. Û di vê navber de ya herî xirab ên ku çavên min li min kiribûn, îdî dema min pirtûkek an nivîsek hildigirt destê xwe û dixwend, Ew hemû rêzên hevokan dibûn bendekî reş, min pirtûk an nivîs carek ji ber çavên xwe dûr dixist û carek jî nêzik dikir ku hevokekî fam bikim. Ne dibû û pirtûk an nivîsa di destê xwe de davê ser masê û bi hêrs û êş ji wir dûr diketim. Ma ev jî ji xwînguherînê bû çi? Min ê çi bikira? Çûm doktorê çavan û min got, Doktor, ez tiştî nêzik nabînim, nikarim pirtûkek bixwînim, çima wiha bû? Wî got, Hela bisekine, em ê lê binêrin. Bi lambeyekî piçûk ronî da nav çavên min û ji hêlekî jî bi min re diaxivî û hin tiştin dipirsî. Min dît ku kesek rehet e, min bi hene got, Doktor beg, xwîna min guherî. Xanima min dibêje, Xwîna te guherî, pêve xwîyê te jî guherîye. Dibe ku ji vê yekê be. Doktor Kenya, Min jî zanîbû ji vê yekê nîne. Ji min pirsî, Texmîn dikim salên te ser pêncî re ye. Min got erê. Wî got normal e, tu êdî kalî. Piştre lêkolî, lêpivî û dawiya berçavkek ji min re da amade kirin. Lê ez bi berçavka ku doktorî da min re nelhevin. Tu dibêjî sankî li ber çavê min zinarek li ser pozê min bi tonan giranî heye, encax deh bîst deqe dikarim bi kar bînim. Wekî pirsgirêka xwendinê pirsgirêka nivîsandinê jî peyda bibû, min dixwest lê nikarîbûm binivîsînim. Gelek fikir û mijar bo pirsgirêkê ku ez ji xwe re bikim mesele di serê xwe de dicivand û ji xwe re digot. De binivîse. Dest bi nivîsê dikir û di nîvê de dihişt û ji laptopa xwe xwe dûr dixist û carek din venedigerim ser wê nivîsê. Ji ber vê yekê li ser deskopa laptopa min de gelek nivîsên min ên nîvçû hiştî hene. Ji bo ku li ser nivîsandin û xwendinê nesekinim, min xwe davêt hembêza vîdeoyên nûçiyan ên li ser Rojava. Bi saetan li nûçiyan temaşe dikir an jî karek li der û baxçeyê de ji xwe re dikir û pê mijûl dibûm. Bi vî awayî nivîs jî wekî xwendinê di nîvî de dima, belkî ew jî girêdayî giraniya berçavkê ya li ser pozê min û hoînebûna berçavkê ye zanim ne ji xwîna biyaniya di laşê min de digeriyaye na na ne ji xwînê ye. Îdî dizanim ev hemû guherîn ji ber salan e. Ji kalbûnê ye, bi xwe re dişerde me, xwendin nîvçe, nivîsandin nîvçe, ajotina seyarî nîvçe, li jiyanê ji jor de temaşekirin nîvçe û di mal de li balkonê bi nîrçe nirçê wirde virde diçim têm. Bêaram im, dilnerehet im. Û vê ca min xwe bi xwe got, Rêyvîn tune ye. Mihêz da xwe laptopa xwe da şixulandin, dest bi nivîsandinê kir û di dawiya dawî de min dawî li vê nivîsê anî. Min dî ku ez dikarim nivîsekî bi dawî bînim. Tiştê din ka em binêrin wê çawa be.